Rrrr, chwa rũcinĩ rwega mwĩroreri wa kĩrĩru nyi eh, members acio a tene mwĩ mwa- very welcome very welcome na arĩa mokĩte eh, rita rĩa mbere ageni magũikara ha magũikara kwa vip members na ndaruta order order number one

ũhihinye bini ũ like ũ comment ũ subscribe na ũ- ũtoe maoni ndũkauga sina maoni gũkũ tũkoragwo na maoni ũikia maoni gũ comment section na niĩ nĩtũgũkwaranĩria nawe ona kũrĩa twitter ona kũrĩa gwĩtagwo instagram ona kũrĩa gwĩtagwo Facebook Kererunye, Kererunye. Eh, Gikuyu ni Kererunye. Karibu sana, karibu sana. Eh, ndereti ya umuthi turenda kwaria uhoro wa wendo, love. Na matakio wendo ni ki, ekende matawira Gikuyu na Githungu, love ni ikoragwo wendo. Na wendo ni umaga kuraya ma wanaigua andu makiuga ati mundurume umaga kuraya ta tiri wa kioro Onaguo wendo ũhuana ũguo, wendo nĩ karũgendo ka mũndũ kĩũmbe. Eh, ũkaga nĩ ũrugarĩ, ũkaga ũkaingĩra thĩinĩ wa mũndũ, agathirwo nĩ heho, akagĩa ũrugarĩ. Na rĩu eh, ũmũthĩ tũrenda kwaria ũhoro wa mũthuri ũmwe, eh, ti mũthuri na ti mwanake, e hau gatagatĩ, no tũmuge nĩ kamatimũ. Ena mĩaka 37 etagwo injinia mũraya wa Macharia. eh, kuma kũrĩa mũrang'a kũrĩa kandara rĩu injinia mũraya wa macaria rĩ eh, nĩ mwanake ngai amũrathimĩte mũno kwao nĩ kũrĩa kandara eh, nĩ- matigirwo nĩ ithe wao ũcio gwĩtwo macaria rĩu mũrũ wa mũcaria magĩtigwo na nyina Matigwo na nyina kũrĩa eh, eh, gĩcagi akĩrerwo nĩ nyina na nĩ mwana wa mũmwe matirĩ mwana gũtirĩ eh, ndarĩ ndarĩ mũ- ndarĩ mwarĩ wa maitũ kana mũrũ wa maitũ nĩ mwana wa, wa, wa, wa, wa mũmwe koguo only child rĩu eh, mũraya rĩ nĩ mwana mũgĩ mũno

Kĩroko eh, kĩnjaga wĩra tene mũno karuta wĩra ma email ko maikia kwa- kwanĩria na andũ kũu kwĩrutanĩra gũtonyana na andũ kũharũkana na andũ eh, akĩendwo mũno nĩ aneneke nginya thutha wa mĩaka ĩtatũ agĩtuĩka chief engineer kambuni ĩyo ya solar Koguo mwanake ũyũ nĩ mũ- nĩ mũndũ ũk- ũthiĩte agĩthiĩ akĩongagĩrĩra ngathĩ kwa ngathĩ ngathĩ kwa ngathĩ ngathĩ kwa ngathĩ agagĩkorwo rĩu nĩ atukire nginya chief engineer na aga- agagĩtũmagwo mabũrũri ma southern sudan rwanda burundi eh, south africa egypt morocco nĩ acerete mũno gĩtaro gĩkĩ kĩa africa eta representative wa kambuni ĩyo ya solar chief engineer eh, rĩu mũraya rĩ eh, ũhoro wake wa kĩũmbe ĩ personal life we arĩ na philosophy ĩmwe njega mũno yugaga atĩ we ũhoro wa ahiki nĩ kando na kwenda ũhoro wa airĩtu tondũ onaga o- airĩtu nĩ andũ agũco- kũmũcokia na thutha we rĩu endaga gũikara eika ũrĩa ũndũ ũigua andũ a- anake a thikũ ici makiuga man solo tondũ we nĩ ĩtĩkĩtie eh, uge ũyũ ugaga atĩ i am single and satisfied atĩ we enda gũikara eika ake karia yake ũrĩa arathiĩ akĩmĩo- akĩmĩakaga e yake eikarie na tondũ ndakwenda gĩtango gĩa ciana kũrĩra kũrĩra ng'eng'e agĩthiaga wĩra kana akona ũrĩa arata aru nake a- a rika rĩake ũrĩa marahikania mageka ũhiki sa- saturday eh, thutha wa mĩe- mĩaka ĩtatũ ana mĩeri ĩtatũ ũhiki ũcio ũka- ũkagwa thĩ kana rĩu ndangĩhota kwĩingĩria gĩterenge-inĩ kĩu kiga no not me niĩ ndingĩenda atĩ tũke haha kũhenio atĩ love love what is love eh? what is love wenda nĩ kĩ eh? rĩu we nĩ we wĩ- wĩmenye wĩyende wĩyende wĩikarie eh, ũgĩe indo ciaku eh, ta mĩgũnda ĩyo agũrĩte eh, na nyũmba ĩyo aikaraga na rĩu nĩatigire gũtuĩka mũkombori we na nyũmba yake apartment kule Leshwa akona rĩu we ũhoro wa wahiki atĩ you love me I love you Ooh, that's waste of time kũu nĩ gũtema- gũteana na mathaa eh, gũtikoragwo na wendo nĩ mũndũ ũrenda kũgia ũrĩa ũngĩ eh, kũmũkuaga meciria we ũrenda gũkua cuma design cia cuma eh, design cia cia ria eh, sora igithondekwo mutwe no tigukuaga mundu mutwe na ngoro kahehenjeka gwaithokita maithori ati ni wendire mundu eh, na kuhurira thimu sms wa you eh, ni ukinyire wira-ini ni ucokire wira-ini eh, eh, yes go for coffee tunyue tunyue kahwa eh, nonsense riu ijinia muraya muru wa macaria

airitu aria me kuu wira-ini magagirire kumugeithia magagirire kumutega we ati injinia ake ngugurira ranji ena mbeca ndikwenda kugurira ranji ni ya mundu ndikwenda ranji cia mundu ndikwenda coffee cia mundu no no nguhe ngiri we uthii ukanywa kahua ko ni kahua renda kunywa kahe akaruta ngiri akahe mwiriti thii unywe kahua tiyo kwinjitira kahua haha eh ati ati kuhurira thimu ati kwendaga kungeithia urenda kungeithia ki ndenda kugeithio we geithika

eh, na akĩrĩkia wĩra wake warĩ wa ciumia ithatũ agĩcoka harĩa JKIA agĩcoka nginya wĩra-inĩ akinya wĩra-inĩ mũthenya ũcio ũngĩ waroka nĩ aiguire mwĩrĩ nĩ warehe thĩna mũno mwĩrĩ ũkĩambia kũmũthumbũra ũkĩmũthumbũra ĩgĩkinya thaa inyanya rĩ akĩgwa akĩoywo nayo nayo agĩtwarwo thibitarĩ atwarwo thibitarĩ ndagĩtarĩ ma mũthuri makĩona ũyũ ũyũ nĩ gũthiĩ arathiĩ oxygen ĩ thĩ maũndũ me thĩ nĩ gũthũkire ayayaya ĩno nĩ corona Ah, nayo nayo nake akiumĩrio agĩkio ICU KICU akĩheo rĩu nĩ ekĩrwo mĩrukĩ ya oxygen gũthimwo eh, eh, ci- ciĩtagwo atĩa vitals ngoro eh, kũrathiĩ atĩa thakame ĩhuana atĩa mũrimũ ũkinyĩte ha tondũ rĩu nĩa- nĩagũthwo nĩ corona ĩrĩa ĩtagwo serious corona tondũ rĩu ekĩre ICU rĩu tondũ nĩ makĩrĩ na medical cover njega mũno rĩ eh, nĩaikarire ICU aikara ICU wiki igĩrĩ

Doctor Kanyĩrĩrĩ nĩ anũtire tondũ we wahetwo eh, mũthuri ũyũ gwĩtwo mũraya wa Macharia rĩ amũrore rĩ nĩ anũtire Macharia gũtirĩ mũndũ ũroka kũmuona thengia aruti a wĩra arĩa marutaga nao wĩra mokaga me haraihu makamuona ũguo magathiĩ tondũ matingĩkĩingĩra thĩinĩ tondũ wa korona mũtikũhota kũmũkuhĩrĩria tondũ wa corona nĩ harĩ na distance na ningĩ ma- morĩrĩria aru- andũ a wĩra next of kin merirwo no nyina wĩ kũrĩa kandara na nyina nĩ senior citizen nĩ over 80 years ndangĩhota gũka tondũ ũrakĩmenya hĩndĩ ĩyo ya corona andũ arĩa akũrũ nĩ meragwo metheme mũno matiga- matigoke kũmuona koguo nyina no mahoya kũrĩa mũciĩ

na agĩkora kanyĩrĩ a- a- mũraya arĩ na ciũria nyingĩ mũno nĩ kũndĩ nĩkĩ ndĩreka gũkũ nĩguo atwarirwo ikinya gwa ikinya kahora nĩ ndagĩtarĩ nĩguo ndakĩmake akĩrwo nĩ ararĩte hanini rĩu nĩ aranecawa rĩu nĩ oka akĩũria ndĩrarĩ kũ akĩrwo ũrarĩ ICU gĩkorwo- tũkoretwo kuo ciumia igĩrĩ

rĩu hĩndĩ ĩrĩa nyina okire thutha wa thikũ thikũ ithatũ nĩmoki- nĩokire na akĩmuona na makĩaria na nyina kuma hau rĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ wokaga tiga mũndũ ũmwe wa obici rĩ muoya angĩ matiroka aikaraga kahinda karaihu eiki koguo eh, mũraya e harĩa gĩtanda-inĩ gĩake nĩaiguaga akĩmis ndagĩtarĩ ndagĩtarĩ agĩũka gwĩka kĩndũ gĩtagwo ward round kĩroko agerera hau nĩ akenaga mũno tondũ ndagĩtarĩ ambaga gũthiĩ kuona arwaru acio angĩ a- a- me- me- me- me kũu wondi agaka akĩrigia na na mũraya magakĩarangia rĩu mũraya nĩ ekorire anyitĩte ndagĩtarĩ guoko ndarenda kũmwekia eh, makĩaragia nake akona ganake ndagĩtarĩ nĩ arakena mũno makĩaria na makaria na makaheana ndereti nginya ndagĩtarĩ akamwĩra yu reke thiĩ tondũ ndirĩ kwĩna araru angĩ ndĩrenda kuona eh, mũraya rĩ akĩambĩrĩria kũ- kũ- kũigua ngoro yake nĩ ĩigua ũrugarĩ ona ndagĩtarĩ nĩ arakenga akaigua tondũ ndagĩtarĩ nĩ amũheaga kĩndũ gĩtagwo hope amena mũraya gũkũ nĩ ũkuuma huko HDU nĩ ũkuma ndũgũtinda gũkũ nĩ ũgũthiĩ nginya wadi ya kawaida rĩu rĩngĩ rĩ eh, mũraya nĩ akiumire HDU agĩtũrwo normal ward atũrwo normal ward rĩ eh, akĩrequest aheo kĩndũ gĩtagwo karumu gake kĩũmbe private room na tondũ medical cover yake nĩ etĩkĩrĩtie rĩ agĩgĩthiĩ private room eh, HDU nĩ anina wiki ĩmwe rĩu e gũkũ private room nyũmba yake kĩũmbe kũrĩa thibitarĩ

karũci. Na rĩu Kemani ndarigagwo ũyũ mũrwaru enda karũci ga kĩ? Karũci karehwo rĩ, rĩrĩa ndagĩtarĩ okire kanyĩrĩ okire kuona mũraya wa macaria rĩ, eh, mũraya akĩmwĩra atĩrĩrĩ, ndagĩtarĩ kanyĩrĩ, ndĩna surprise ya I have a surprise. ndagĩtarĩ akĩmũria atĩ na surprise yakwa ĩĩ nĩ na kĩheo akĩmwĩra nguhĩrĩria hanini ndagĩtarĩ akĩmũkuhĩrĩria amũhehere akĩmwĩra ndagĩtarĩ maũndũ marĩa ũnjĩrĩte kuma ndauma ICU nginya HDU rĩu ndĩ wondi ngoro yakwa nĩ rakena mũno na kũhoera ũhoyagĩra niĩ ngoro yakwa iganĩire koguo ndĩrenda kuma ũmũthĩ woka kũnjona ngagwĩkĩraga karũz haha haha O- kabuti-inĩ ka ndagĩtarĩ haha akĩmũtheca karozi haha hakuhĩ na ngoro yake tondũ hau nĩho onaga nĩho ngoro ya ndagĩtarĩ ĩrĩ akĩmwĩra rĩu karozi gaka nĩgakuonania atĩ ngoro yakwa na ngoro yaku cikoragwo cigucanĩtie nĩguo na niĩ ngaiguaga ngenete ndakuona ngona ngona ngagwĩkĩra karozi haha ngamenya kũrĩa guothe ũrathiĩ ũrathiĩ ndĩ- wĩ- wĩ na niĩ ngoro-inĩ Eh, ndagĩtarĩ akĩrigwo rĩu ngai mũraya atuĩkire poetic

eh, na discharge irwo kuma thibitarĩ akĩrekererio nĩ thibitarĩ ahona thutha kwa thikũ 17 akĩhona yuma discharge agĩthiĩ mũciĩ eh, nyamũ ĩrĩa ĩtagwo quarantine ya thikũ ikũmi na inya athiĩ mũciĩ thikũ ikũmi na inya eh, tondũ aikara aika-rĩ we no namba ahũragĩra kanyĩrĩ Dr. Kanyiri, waumira waumira wiragerera haha ni ndirĩ na mundu wa kundugira ka coffee uke undugira ka coffee eh eh ndagĩtarĩ agoka akamurugira ka coffee na to buns eh akamurugira acapa ũguo Ah, u u mũraya ũrĩa ugaga ũragio nĩ mũirĩtu atĩ no tũthiĩ ranji akamũhe ngiri eh aumĩre nayo nayo ndarĩ na mathaa mau rĩu akambia kuona eh, kanyĩrĩ oka Dr. kanyĩrĩ oka amurugira tũirio akena mũno na akaigua ngoro yake acanjamũka nĩ acokire wĩra na kuma hau makĩ- magĩtuma ndũgũ na Dr. Kanyĩrĩ na ica ikuhĩ nĩ marekire ũhiki na mũraya ũrĩa waugaga atĩ ndoĩ wendo rĩu nĩ champion ya wendo rĩu nĩwe ũĩ atĩ wendo nĩ umaga kũraya na hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ tũgacemania mũrori wakwa ndauga nĩ thayũ na nĩ thayũ na nĩ thayũ